Herzlech wëllkomm zréck bei enger neie Visit vu Kaméidi Luxemburgs Finest Metal Podcast mam Gilles Mampitz. Gudde Moie Gilles. Gudde Mëtteg Pit.
Gudde Mëtteg, gudde Moien, jo, gudden Nomëtteg, gudden Owend scho bal. Gudden, gudden.
Gudden, e gudden. E gudden, e gudden. Wa mer scho vu gutt schwätzen, ech hunn Honger, sou ass dat och mol raus. Nee, nach net, et ass nach e bëssen ze fréi. Dach, elo gëtt et köstlich, köstlich z'iessen. Jo, méchs de dann. Ech kache mol eng Kéier näischt.

Mee mir sinn net hei fir iwwer Hot and Sour Soup a Buff ze schwätzen, obwuel man dat och kéinte man. Ja oder iwwer Iess am allgemeng. Wat e schéint Thema ass. Dat ass wonnerschéin.
Mee mir sinn haut hei fir erëm iwwer Metal ze schwätzen an dës Kéier schwätze mer iwwer e bësse méi en ongewinnten Thema, wat vläicht net esou oft duerchgeholl ginn ass. Mir schwätzen iwwer Danzstiler, Dance Styles, Dance Moves an der Metal Musek. Metal Heads dann so op Concerten alles fabrizéieren an an der Crowd. Et ass ofwiesslungsräich fir dat mannst ze soen. Ja ja gëtt gëtt ziemlichlech vill Varianten ginn äh, dezent Varianten, et gëtt totale Wahnsinn ja. total Ech wëll ganz Welt lo zerstéieren. Mat menger Fauscht gell. Mat menger Fauscht ja. Déi ech am, oh, ja. äh, am Ventilatormodus ronderëm de Sall geheien.
Wolwer bëssen driwer schwätzen, äh, wat mir vun erhalen, op mir dat och maachen. An wisou läit dat vläicht och iwwerhaapt einfach nach? Dat ech war schon dat generell en interessant Thema an äh, na enke an dëser Stell. Äh, wann er dës Episode verhéiert, dann ass dat scho laang riwer la eng passé e klenge Shoutout fir Blanket Hill, äh, wou mer op hirer Release waren. Do ass eis dat dorëm opgefall, dass dass Leit kënnen total aus sech erausgoen an total wahnsinneg ginn an wie de Pit seet einfach nëmmen alles wëlle freckt man, inklusiv sech selwer, well ähm, also méi Réck ging de Serbs net méi matmachen hautzedags. Et ass awer vläit well mer steif sinn, wéi ech weess net wat an an och net Ja, genug ja. äh, eis an de Fitness bewegen. Mee dat dat ass alt eng aner Thematik.
bewegen. Generell bewegen ass schon ustrengend genug. Moies opstoen ass ass qualvoll, dat wësse mer alleguer. Mee ja, dass dass ähm, ech mengen e Metaler oder een den op Metalconcert geet, gëtt ass gewéinlech mat bei 90 Prozent vun de Concerten ass se mat dee selwechten Dancemoves konfrontéiert. Ob en se lo selwer ja. mëcht oder net méi. Äh, du, du, du hast schon so deng spezifesch äh, Momenter, wo so Sache gemet ginn.

Jo, mee vu wou mengs de kënnt dat? Huet dat nach vläit virun der ganzer Metal History säin Ufank oder mengs de dat ass effektiv duerch de Metal komm? Well bah, ok, gedanzt gouf jo och scho virdrun an den wëlle Siwwenzeger a wat och ëmmer, well? Mee op Concerten mengen ech elo. Nee, mee op Concerten mengen ech elo. Jo,
schwéier soen. Kéint ech mer Hippiezäit, keng Ahnung, kéint ech mer virstellen, datt dat esou vläit de Grondsteen war fir sech. Exzentresch zu enger bësse méi komplexer Musek ze beweegen. Jo, ech mengen, du bewees dech jo och ëmmer e bëssen, da du passt dech dem der Musek un, dem Rhythmus un. An vu dat Metal allgemeng e bësse méi eng aggressiv Museksrichtung ass, bewees dech och dee Moment vläicht e bësselche méi aggressiv. Jo. Dat war anscheinend einfach domat ze dinn, ne? Ja, ja. Wéini hues du da. Elo vun. Wat? Nee, ech wollt elo grad soen, wéini hues du da fir d'éischte Kéier. aktiv matge wat och ëmmer mat mosche war op et jumpen war
das lang hier
mobil wie flexibel war ja ja du war dann so mengen zwischen solo mal zwischen 16 an an an 24 joer mm. äh, hat eng fa relativ viel äh, pankelech dat hunn so mengen ja ja Véierzenger, Fofzenger Joeren, do war ech och deelweis vill op Punk-Concert gewiescht. Domols huet dat nach Pogo geheescht, Pumpkin Pogen. Ah ja, stëmmt.
Ja, ja, dat war do an der Zeen, gëtt dat aneschters genannt. An du stees de einfach do an stéiss dech sou mat den aneren sou Schëller géint Schëller, stéiss mhm. innen an dech géigent, an gëtt heiansdo mol e bëssi méi hefteg an sou. Do hunn ech deelweis matgemaach gehat, ne? Noch ähm, Crowdsurfing hat schon enke matgemacht, dat war ziemlich cool gewicht. Vläit hues der do dréck d'Freck geméit, a säitdeem hues de ëmmer Réckwéi. Ah, nee, äh, du warst och, ich mein, du warst 16 Joer oder so, ich meng, dat ass net do vun der komm.
Ja, das, das, interessant. Das, das, das witzig ich mengen ähm, schon lo persinnlech ich menge bis mein echte Konzer Net reell wouer geholl natierlech, dat den Klischee Metal Concert Move ass einfach Horns an Luut an eventuell weess de wann wannste opgefuerdert gëss iergend eppes ze man. Jo jo also guer wanns dat net mëss, ech mengen en simpelt Headbangen ass ëmmer dran egal wéi, also ech kann net op e Concert goen ouni un ze Headbangen och wann dat lo grad lo net Ultra ménges ass wann do grad spillt, wann dat elo eischt eng Virband ass oder sou, wou ech elo net grad mega dra sinn an d'ass grad e gutt Lidd. Headbange geet ëmmer, gell, dat ass de Minimum vum Minimum deen s de kanns weisen. Ech mengen dat dat ass och de de classic move einfach, dat ass Voilà, de entweder voilà. d'Äerm zesumme gefaalt a ge geheadbanged. Ech mengen dat ass och, wann s de misst punkto Genre huelen, ass dat esou am Power Metal, am Heavy Metal ass dat wahrscheinlech déi Standard Pose. Definitiv jo, jo, jo. Jo ech meng dat ass jo mat dat eelst wat komm ass. Well dat gëtt schonn aus aus der Rockzäit ass dat jo schonn mat eriwwer komm deelweis, ne? A ass der bësse méi hä Hardrock Zeen, muss mer esou soen, ass dat sech scho mat eriwwer komm. Jo, jo dat stëmmt, dat stëmmt. Well wéi gesot, also mäi meng éischt Konfrontatioun domat, dat war effektiv mäin éischten richtegen Metal Concert, war Soulfly wéi gesot an, Keng Ahnung vun näischt, du wolls déi Band gesinn, et war den éischte Concert, du schungs vir dran an ech hat, ech hat nach ni esou, éischtens emol, ech hat nach ni esou Tinnitus wéi deen Owend an zweetens, ech hat nach ni esou meng Knéie wéi vum, vum, vum Sprangen, gell, well et war all da Jump, Jump, Ja. Jump, nëmmen Jump, Groove, gell. Ja, ja, ja, An ja, dat, ja, ja. oh, dat, dat, dat ass gäil, mee ech mengen, du verbrauchs an engem Owend esou méi Kalorien, wéi wann s de gings eng zwou Wochen an de Fitness all Dag goen gaangen. Definitiv definitiv ech mein am Ufang wa mer zum Jong waren, da stees du ëmmer so an der Eischter oder an der zweeter drëtter Rei mindestens gell ja. eng Band live spillt, da fängt se direkt an engem Opener un an direkt kracht et gell direkt ja, ja, ja. fatzen du bist du grad stees an du muss go onfreiwillig muss was du gezwungen mat ze ja, so wann ze raus wählst du musst dich dadurch kämpfen gell. Ich. Du kënns net eraus ouni Schued ewech ze droen iergendwéi. Wann wann se dra stierfs, dann äh, dann bleifs du trotzdem du stoen. Du gëss einfach hin an hier geheit so. Ja, dann ass den Helden hat den Dout gestuerwen am Fong. Dann haben immer virgestallt op grosse Festival ge wirklich eng immens groß Mass vu Mënschen op den Ehen ass gell den matzen dran do gif stierwe gell wann grad du

Vill vun deene Leit sinn deelweis esou introvertéiert, dass et hinne schwéier fält, sech am normalen Alldag vläicht e bëssen ze, weess de, aus hirer Hülle erauszetrauen an dann, mee mär fält dat perséinlech ëmmer erëm op, op, op Concerten, och bei mir selwer, weess de. Ech si lo kee wou op e Concert akënnt an direkt, wuehh, weess de, do abgeet wéi d'Zez, gell, mee dann hues de e puer Béier an du gëss scho méi labber. Ech mengen, dat ass alles e Prozedere, wou do säi Wee hëlt an dann um Enn vum, rakommen och so ja. Ja, a vum Enn, um Enn vum Owend bass dann einfach entweder voll dran oder du stees bausse mat engem ze diskutéieren. Mëttlerweil sti mer ganz oft dobaussen ze diskutéieren, well ja. ech wëll net so mir sinn ze al, mee mir sinn einfach ech wees net bis du sees mir um Ufang stëmme mer ganz vir mir hunn ëmmer probéiert matzemaen, sou gutt et geet, ouni lo sech d'Schnëss a Fréck ze schloen, mee. An dann behëls de méi net eleng déi Band wou do steet an de ganze Fett ass Leiit schmeger krass bewege, méi du hëlt du wëllst Musik méi wouer huelen an dann Ech mein dat passéiert schi regel net zit sech einfach méi zréck an dann stees dir vun enke stees du fir de vum Mëschpult do du kling et och theoretesch am beschte wann ze sou hëls an äh, ja, Platz ja, immer direkt ja, ja. fort dat huet mengg neicht unbedingt dummer ze dinn well wahrscheinlich Leiit wäerte moschen oder se so, einfach weil de Leiit die do stinn wëllen Band kucken a wëllen besse fokusséieren op d'Musek. De Sound och genéissen an d'Ambiance an alles. Ech muss awer och soen, also wéi gesot, mir sinn all zwee keng méi déi gäre moschen oder absolut einfach guer net méi moschen oder esou gell, mee wann awer elo iergendwéi esou en ultra fiese knaschtege Breakdown gespillt kënnt gell, dat do, dat fills de awer, wann s de stees, dat fills de an do gees de awer och léiwer, kei Ahnung, Ech engem Nambos a Gesicht geheien oder sou ge. Ja, ja. A vill Leiit ginn dat och ma wann sinn dobäi hätte ge. So mé dat Dir dat is du sees bei bei Breakdowns oder generell so Sache wou gewëssen opbau hunn
mm, ja, ja, ja, pu ja, ja. so mega knatsch schwifs an da kënnt neiicht du klasseschen ich gesinn lo um deng Tische de grad la nach Scho move gell ja, dann du gest einfach mat an knéien an du

dass du mir mi witzegen ausdruck für allem an äh, wat wat man nach dann huet die klassisch opfuerderunge vun de band sebe so circle pit oder wall of death wat du nach apps apps méi eigenlech méi brutales ass weil dat grenzt zum eng wall of death dat grenzt dann irgendwie so schon mal eng schlacht gell mm -hmm, mm -hmm. zwei, zwei seite wo sich affrontieren um umfeld vun der musik dat das schon total total verregt gell Also krass, hat hat de Mëtten eben och no wéinst der Thematik eben a puer Video ragezu gehat, och vun e puer ziemlech krasse Wall of Deaths gell, ja. wëss wëg steng so holy shit gell. Déi zumools déi eescht, déi do lass rennen, dat si déi eescht déi an no och zequetscht ginn, wann déi aner all go an Rob komme gell. Dat ass absolute Massaker gell, dat gesäit sou brutal aus. Ich mein, du muss den. muss awer ja. so dat leider immer extrem op sech oppasse gell an op die an oppassen zum Beispiel an engem Circle Pi an engem Bosch Pi wann ech op der Boden fällt gëtt immer schnell gekuckt fir den so schnell mé schon opzeraen ja. gell ich mein, ist dann auch irgendwo bisschen witzig ne weil weil du sech so okay du kennst Ke mat dem du do rondrem hops oder wem du do immer Sachen an gesieht geil op den ernst den Face oder war doch immer so mir aber hust du dann du den de Beweis dass du Mir, du muss ech net kennen, fir awer esou engem engen deen aneren ze hëllefen, zemools an an si- si- sou Situatiounen. Well déi meescht, wou do ranjumpen, si genausou verréckt wéi déi, wou schonn dra sinn. Dat heescht, Ja, fir sech ja, ass déi das- selwecht Wellelängt vun. Dass wholesome Gewalt. Ass e schéinen Ausdrock. Well, äh, Wholesome Ken, Gewalt, da- ja. Do geet de Message einfach, well et der Spaass mécht, och fir deng Energie lasszeginn, kann ech mir virstellen, an och deng Aggressiounen. Ech meng, wann s du eng keng Ahnung, eng kack Woch hannert der hues, de war schaff oder eng allgemeng e schlechten Dag oder allgemeng eng schlecht Phas an dengem Liewe, gell. Beim Concert ass alles neutral an op Null gesat, gell, an du mhm. kanns der ganze Schäiss dee Moment ewer rausloossen, ja, respektiv jiddwereen op seng Art a Weis. Ja, dat ass richteg.
Dat, ich mein, dat ass och wichteg, also dat, dat, dat muss een dann hunn, op et lo Leit sinn wéi mir, wou mëttlerweil einfach wierklech just eis kënnen der Musek erfreeën an d'Musek duerch eis duerchlafe loossen an eis net ze vill an der Crowd mëschen oder eben déi Leit, déi total do eran eralafen. Mir hunn fir do kuerz vu Wall of Death elo gesot, ech hat och eng Compilation gesinn, ech meng do war ech meng et war esouguer e Concert vu Killswitch Engage, wou se, mä dee war mat virbäi. wou mat mhm. ee vun de brutalsten oder ech mengen an dann no kann nach Lamb of Gott mengen ech wo och en ziemlich krassen Circle Pit hatten wo, wo effektiv ich mein, ich, was waren zwei oder drei Lei hun hun Cent verlor een hat eng blute schnur sein gebrochen nur oder also dat, dat klingt nur für een den dat net kennt klingt dat nur absoluter Gewalt gell mir das man net dagegen Person das einfach Ech man dat jo. Ja, ja, ja, ja.
Lo de Moment seet just dat op der ganzer Welt. E bësse schonn, e bësse schonn. Ja, ech hat och schonn enken Aarm an d'Gesiicht kritt, muss ech soen, gell, obwuel ech mol net matgemoscht hunn. Et ass einfach, wann s du einfach einzel um Rand stees, dat geet schonn duer esou. Ja, a Also mol eben beim, beim Hardcore-Moschen, wat eben mat dat aggressivsten an dem ganze Genre ass, well wat d'Leit

Dat hu mer jo, dat hu mer jo um famousen Blanket Hill Release an dat war schonn, dat war scho scho, also dat war mat e rich gäile Concert fir mol unzefänken an an an d'Stëmmung wou wou d'Vier Bands generell mol opgebaut hunn an dann zum Schluss do déi wéckeg déi déi brutal Interaktioun vu verschwun vun zwee dräi Leit. Ech mengen et ass méi krass, wann s de e bësse méi grousse Sall hues. fir Lëtzebuerg Verhältnisser grouse Sall, wou dann yeah. just féier Leiit dat man, wie wann ze 20 Steck bei eneen ass. Well okay, wo wëllen die 20 Steck hin, wann ze keng Plaz ass, okay. Irgendwo gëtt et e bëssen ofgefiedert, mir dat hei huet wéckeg no enger no enger krasser Aktioun aus gesinn gell. Ja, ja, ja, ja. ja ich fand dat jo cool, ich fand do cool no ze kucken äh, wat ech lo woch lo absolut kee Fan du vun der sinn, dat ass so den den Ausdruck äh, Crowdkilling. Wanns de elo net nëmmen op déi Leit lass gees déi am Moshpit schon sin, mee och déi rënderëm stinn déi näischt maachen, déi einfach de Concert wëllen kucken, an déi och, wanns de einfach op déi lass gees an deenen eng puer an d'Schnëss schléis oder puer op d'Broscht schléis, gell, dat ass awer esou, ah nee. Ja, nee, dat ass faul. Ja, dat, dat, muss, dat, ja. Sinn, nee.
dat fëllt de Fan einfach noch e bësse wäch.
Vläit hunn déi Leit dobaussen och schon so Interaktioune gehat, wie wees. Mir hatten op jidefalls genug oder dat klasg menggen Headbangen oder mir hu keng laang Hoer gell méi. Äh, So, ich kann mich um ein Incident erinnern, wo ich gemengt hun ich miss äh, Mister Vertigo gin fir fir pur Wochen, well ich mech so

Ech mengen, do ass dat och richteg zu Lëtzebuerg explodéiert mat dem och den de famose Crabwalk an den den den de Quatsch do mat Blackout Beauty an en Apple a Day, dat war jo deelweis dat ass esou witz méi witzeg ausgesinn wéi brutal an an awer hunn se zu enger Brutalitéit bruet, well se och do just Schnësstécker verdeelt hunn gell. Ja, sinn ech den ëmmer 100 Prozentg Iech geholl gell Dat war ëmmer so gudden gudden Joke sou an och sou zu Running Gag wiecht den de Crapdance. De Crapdance den eenzege wou dat nach mécht ass den Abbatt vun Immortal mengen ech. Ja stëmmt stëmmt stëmmt.
Dat ass den eenzege wou dat nach däerf man.
Wats lo kucks wats lo vun der Batsch wats wats du op e Black Metal Concert gees. Ja ja. Do steet jiddwereen einfach stëll op enger Plaz, huet d'Aarm ënnerem Broscht verschränkt an à la limite wann e ganz enthusiastesch ass dann nickt en e bëssen mam Kapp fir ze headbangen. Yeah.
Jo dat ass mega steif. Dat ass e Black Metal Concert, dat ass esou steif gell. Ja an deelweis och d'Musik, ech mengen d'Musik op der Bühn dann och. Zu Moos bei Black Metal Concerten, du, du gëss jo. Du hues bal keng Interaktioun mat der Band. Eng ja. enner Band wéi lo eben zum Beispiel äh, ja, Architects oder so oder eng grouss Band, wo op grosse Bühne steet, do gëss de opgefuerdert an natierlech motivéiert dat dech, méi bei sou Saachen ass dann einfach so. Deelweis schwätzen se iwwerhaapt näischt tëschent de Lidder. Jo et gehéiert och dann dee Moment e bëssen dozou ne. Ech war jo och fir e puer Méint war ech äh, Mugua kucken am mhm. Entrepot. Déi hunn net ee Wuert mam, mam, mam Publikum geschwat gehat gell. Net ee Wuert, dat war einfach straight hir Zeen duerchgespillt, hir Set duerchgespillt. An dat ass awer och geil, dat passt och geil. Dat eng eng Show maachen un eng Show ze maachen. Ja. Yeah. Jo, verschiddener ginn elo wahrscheinlech soen, dat ass respektlos vis-à-vis vun de Fans, mee déi Fans, déi ja, dohinner ginn, déi erwaarden sech och näischt aneschters. Ja, ja, wann du d'Band och kenns, dann verstees du se an dat passt och einfach bei si se. Ja, ja, absolut. Mee wann du, keine Ahnung, äh, Madball ëngstwou spillt, äh, ja, dat ass kloer, dat huet Fatze fléien, gell? Ja, oder Agnostic Front oder esou, wierklech esou Hardcore-Giganten, gell? Yeah, do, yeah.
do bleift äh, bleift kein Kap um, äh, um Kap ge ja. ja. Oh, vu großen äh, schon mal, äh, ich hat, ich hat e Festival gesehen wo äh, du war war da war irgendwie total an Box gegangen du war crowd ich mein war Festival a Japan und Japaner sie sowieso so reserved gell die die sich nicht wirklich so nurbausen äh, sind ziemlich schei und Also weisen net ganz vill an äh, do huet eng Band die as vu Frust huet déi opgehal mat spillen an net einfach gesot nee dat do geht net du enger Wall of Death gefro dann die Japaner stungen all Schein bra der Reihe nu just ugekuckt an geklappt weißt du? ja. an da waren eso ugepist die Band wahrscheinlich weil so dansches kannte wie dat gell an den einfach sie Sache gepackt sie gangen dann kicken se ausgebot weil sie gangen sind

Dorian Gray kucke gaangen. An yeah. dat ass net ze vergläichen mat enger westlecher Band, déi live spielt ne vun vun Interaktioun ebe mat Leiit ne. Mee do dat ass e gutes Beispill. Äh, do kéint ech mal lo och net virstellen lo op ëge lo sinn oder generell do Leiit ze sinn, déi gewollt wären do ze moschen. Och no och wat Musik fleischicht géng passen fir ja. Eppes ja.
Si hu jo schonn heiansdo richteg fiiss, fiiss Riffs an fiiss Saachen, déi se spillen, gell? Mhm. An ech kéint mer dat och net trotzdem, trotzdem kéint ech mer net virstellen, dat sees de gutt. Dat ass wéi, dat ass wéi bei Opeth. So. Opeth. Ja, do mussst de och net, dat genéiss de einfach esou. Ja.
Dat genéiss de wéi, wéi e Glas Whisky mat enger Zigar, esou. Dat, ja, dat eenzeg, wa- ja, voilà, e Glas Whisky, laang Hoer, à la limite gudden Headbangen an dann nach dezent genuch, Et däerf net ze vill exzentresch ginn. Ech weess net, deelweils kann dat esouguer, mengen ech, eng Stëmmung vun engem Concert, ech wëll net soe vermasselen, mä vläit ginn et verschidden Zorte Bands eben, ech weess net, ob d'Band gi sech wahrscheinlech driwwer freeën, mä ech froe mech, ob dat net de ganze Feeling esou e bëssen. Fir aner Zuschauer wou dat lo net kënnen novollzéien, e Wäschhëld, ech weess net. Ja, ja.
Dat ass natierlech lo wäit hiergeholl, ne, mee. Ja, bah, do ass jo och oft een, deen da schonn e puer Glieser vill, vill ze vill hat, deen och an de Moshpit kënnt an oder och wa kee Moshpit do ass, mengt ee missen ze maachen, gell? Ja. Dat ass dann ëmmer och e bëssen onangenehm esou. Ja.
Ech mengen, dat ass, dat wär scho bal e Grond och fir, fir eng Episod ze maachen, well mer oft genuch op Concert an esou Leit gesinn hunn, wou. wou eng Persoun et effektiv fäerdeg bréngt, deng ganz Opmierksamkeet vun der Bühn ewech ze zéien, well en sech einfach esou schäiss donieft behëlt, gell? An ob et elo duerch, duerch all exzessiven Alkoholkonsum ass, dat ass alles schéin a gutt, mee muss sech awer iergendwéi wëssen ze behuelen. Ech weess net, wat ech guer net kann ausstoen, an dat erwänen ech elo ganz, an du gëss mer absolut Recht, ech haassen et, wa Leit de ganze Concert esou lautstaark matenee schwätzen, dass de ëmmer iergendwou am Hanner, am esou hannert der, d'Gefill häss, du gings zwee oder dräi Leit héieren, wou alles besser wëssen iwwert dat, wat déi Band do grad mécht, oh, da, da geet mir d'Messer an der Täsch op, gell. Also dat verdroen ech guer net méi. Jo, jo, dat hat ech dann esou oft, awer jo, ech hat et awer och scho gehat esou, jo, dat ass och immens nerveg. Dat hate mer elo rezent nach, wou mer Evergrey kucke waren an, an, an d'Déngens, an de Mergener Hof, Tréier, gell. Fractal Universe waren ënnert anerem och do, dat war war déck schmocke Concert, gell? Alles schéin a gutt, gell? An do sinn der zwee erakomm an en plus has de dann dat grousst Pech, déi déi zwee, déi waren dann gefillten zwee Meter grouss, weess de, déi hunn der dann emol éischt emol d'Vue blockéiert, sou wéi dat meeschtens ass, ech sinn jo de keng, ech si kee Meter 90, gell? An an dann, ah jo, kuck wat hien do huet, oh kuck wéi hie spillt, oh wéit's a spillt Saxophon, oh kuck seng Technik, gell? Sou, mee. Dat kanns de, wann s de dech esou wëlls ënnerhalen iwwer esou Saachen, da kanns de och bei engem Video man. Da muss de net engem aneren de Concert vermasselen goen. Ja, Ech oder weess net. nom Concert kanns dech och fir dir esou Maja. ënnerhalen. Esou. Ech mengen, jo, mir schwätzen och esou e puer Wierder mateneen, awer gewéinlech net äh, eng ganz Konversatioun, gell? Dat sinn déi selwecht Leit, déi an de Kino ginn wärend engem Film an dann och do iwwer de Film grad schwätzen, wat do Ja. geschitt.
Dat si genau déi selwecht Leit. Ja, du hues Recht, ja, dat ass wouer. Dat ass scho lusch.
An awer, nee, bon. an awer ginn et. Ich mein, ja, ich mein, egal wus gees ähm, Aschlächer bleiwen leider net aus. Dat stimmt dat stimmt. Oh, an der Metal 10 net. Me ja mische war alles duchgeknat mengen ich ja? denke schon ich denke schon da gët et Zeit lo schon ze wichsen as ich fir den nächste Konzer ze reparieren. Absolut.
Mir fir nee, fir déich ginn ich mat Vakanz. Stimmt.
Genéiss et. Wäert ech man.
Mee ok. Ma jo, da ging ech soen. Dann merci fir d'Noulauschteren dobaussen an moscht fläisseg weider, gitt op Concerten an mir wënschen iech schéinen Dag, schéin Nuecht, schéine Mëtten. An e wonnerschéine Chrëschtdag.